Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Min Iso, Amrita Footcare and Wellness Centre, Lourdes Opticians, The Imperial Sliema.

U issa anke nġibulek inuċċali dar. Għal appuntament ċempel 21381226. Teresa Anna, grazzi tal-li ġejt fuq kellimni. Grazzi lilek tal-istedina. Jiena mill-ewwel ħan saqsik domanda li em, naħseb kulħadd ra t-tibdila tiegħek. Tajjeb. Em, għalfejn inti kont hekk iddeċidejt ta' jiena rrid nagħmel l-operazzjoni ehm, tal-gastric bypass għax irrid nirqaq. Kif kif wasal tal dik l-opinjoni deċiżjoni? Ehm, jiena provajt kemm il-darba nonqos waħdi u provajt immur il-ġim u provajt training u provajt id-dieti naħseb kollha. Imma mhux qed ngħid li huma ħżien, anzi, ehm, jien ma kontx determinata biżejjed biex jirnexxi li fejrit nasal. U ovvjament għamilt il-homework tiegħi, għamilt il-consultation, rajt x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin, u ddeċidejt li mal-40 nirrid nibdel.
Inti kemm kont iżen? Jiena kont qabel qabel kont 115. Mhm. Imbagħad irnexxi li nonqos sa 105 Dejjem nilab jew jew. 10 kilos.
Eżatt. Li mhumiex ħafna.
Għal għax inti meta jkollok dak il-pis. Eżatt. Suppost l-ewwel kilos jibdew. Eżatt. Għax eh, kif qed ngħidlek ma kontx determinata daqqa bid-dieta u daqqa lew daqqa nikol kull ma nara u daqqa nerġa' u sakemm ma terġa' tibda minn dejjem jagħmel id-dita jista' jifimni. Jiena fil-fatt kont qed naħseb naf li hawn ħafna ħafna nies li jgħidu u għajma ma tistax iżżomm id-dieta, jiena naħseb imma li jekk verament m'intix qiegħda fiż-żarbun ta' dak li Ekku. jkun, ma- ma temminx kemm hu diffiċli. U ma Li? temminx kemm importanti bħal meta bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, jekk inti m'intix qiegħda fiha, jien dejjem ngħid m'hemmx għalfejn tkun fiha biex tifhem. Mhm. Em, Ġifieri jiena nħobb nibdilha is-saying li jgħidu titkun fiż-żarbun biex tifhem, għax jiena nemmen li jekk ikollok widnej u qalb tista' tifhimha s-sitwazzjoni tal-bniedem, imma ħafna nies jiddeċiedu li ma jifhmuhiex is-sitwazzjoni tal-bniedem, ħafna nies jiddeċiedu li jiġġaġġjaw speċi u jgħidu Imma dak affari tagħhom jiena għamilta għalija, jiena għamilta għax trid jien, kont inni ħafna intella' u niżel, kont inni ħafna nipprova u ddeċidejt li din kienet l-aħjar soluzzjoni għalija. Issa jekk hemm nies li ma fehmux jew jgħidu kif kont tajba, dik opinjoni tagħhom. Imma eħe, jiena għalija għalija, hekk ridt nagħmel u hekk għamilt speċi ta'. Inti, anzi, Teresa, għaraft fik li m'għandekx il-will power u d-dixxiplina biżżejjed mhux m'għandekx dixxiplina f'dak il- F'dak il- f'dak dik- il-każ, dik- eżatt. dik- dik- U għad, isma, jiena m'għandix dixxiplina biżżejjed, mela jiena irrid nara x'ħan x'ħan nagħmel biex nonqos. Eżatt. Jiena temnunix, jiena qatt ma kelli bżonn Eżatt, nagħmel dieta, eżatt. però darba meta kont lift it-tarbija tiegħi u kont tellajt tlettax-il kilo u mbagħad inti titlef it-tarbija allura tmur id-dar 10 kilos overweight bla tarbija. Eżatt, iktar u iktar.
Jiena niftakarni nipprova nonqos dak iż-żmien għax kelli nonqos 10 kilos. U niftakarni, Teresa, niftakarni ngħid ommi kemm hu diffiċli Le, le, li eżatt. tkun fuq mejda u kulħadd jordna id-deżerta u inti Ma tistax tajt. Ġifiri, brava, brava.
Min ma jkunx fija, għax jena ovvjament anki kummenti naqra fuq social media u hekk, ħafna nis f'kull situazzjoni, sfortunatament f'kull situazzjoni lesti illi jagħtu il- il-verżjoni tagħhom, il-ġudizzju tagħhom f'kollox, ġifiri mhux f'dibis, ġifiri, però jiena kont lesta illi laħanajt xamil, lesta li naqla l-kritika, però ma nagħtix każ. Però inti ma tilħat qabel. Le qabel le. Għalfej. Għaliex jiena ma rridx li noqgħod nismaw jgħidu li għax hekk u għax sabiħa kif inti u għax tajba kif inti. Jiena rrid li nagħmilha kont qed ngħidlek ħaq tagħmilt il-homework tiegħi kont deċiża u jiena mbagħad persuna li once li nkun deċiża diffiċli dawwarni, allura ma rridx li noqgħod nisma' affarijiet u hekk, fim? Jiena naf li inti persuna li naf li tajt inħobb lili nnifsi, però però kont kuntenta. Jiena dejjem ħabbejt lili nnifsi, għadni nħobb lili nnifsi u għamiltha għax inħobb lili nnifsi biex nieħu ħsieb anki saħħti għaliex healthwise kont borderline ta' ħafna affarijiet, kont borderline taz-zokkor pereżempju, ovvjament saħħti ma kinitx kif illum, kont nimxi u naqta' nifsi, naf kont najja ħafna, juġan ħafna dari, kien hemm ħafna affarijiet li kelli bżonn nonqos mill-wejt, jiġifieri U dejjem kont inġebbed u ntawwal u ngħid u iju ħa nikolti mbagħad nibda nhar it-tnej u jasal it-tnej u fl-ofsinhar nkun gerfixt kollox. Iġifieri dejjem ħabbejt li l-nifsi u qatt ma ħassejtni li jien overweight per eżempju Imma dejjem. Interessanti. Eħe, għax jiena minn ġewwa dejjem ħassejt nirqiqa. Mhm. Dejjem qbis, tolejt, dejjem sfint, qatt ma tajt kas. Imma mbagħad ovvjament meta kont inħares lej il-mera kont inħossni li minix ovvjament fil-wejt li suppost li qiegħda, jon kella em, meta tmur tixtri l-ħwejjeġ dik xi ħaġa li ma tistax, mhux inbili jgħidulek issi bis-sajż tiegħek, eħe ssib is-sajż tiegħek, imma mhux is-sajż li tixtieq tilbes l-istyle forsi. Għalkemm xorta għadni pereżempju naħseb li hija size kbir ta' ġifieri mmur nagħżel u ngħid le issa mhux dik għax dik kbira dik, fimt? Għax jien ħajti kollha, it-tabib fil-fatt meta għamilli l-consultation qalli kemm ilek tipprova tonqos? Għedtlu ħa nagħlaq 40, is-sena l-oħra kont ħa nagħlaq 39, għedtlu 39 minus 15. Għax daqshekk inni nipprova nonqos minn ta' 15. Ġifiri aħna familja li ovvjament il-mami kienet overweight, il-nanna kienet overweight, ġifiri aħna familja li nħobbu. Għax dik il-koll, għax dik. U għed niprofa nwaqqafa tipo, għalix ovvjament. Bitfall. Eżat, eh, mux easy, għalix għandi zewġ tipi ta' karattri, ta' tfal, ġifiri għandi wahda għandha għid u ħin kollu attenta u tagħmel il-gymnastics u taqbes u tola, u Loran forsi naqra inqas iktar iħobb zaqqu fim tal-lura e, xorta tittiprova tihom il-push anki huma stess jgħidulek mela issa x'inqas tinti irridu nonqsu aħna, ġifieri mhux anki tal-familja stess ma jifhmuhiex ġifieri, imma health wise hija importanti li tieħu ħsiebu. Għax din hija wkoll il-ġenetika hija hi li hi. U Għalhekk forsi min qed jismgħu jgħid wajma mhux tagħmel mhux mhux din din din di tweġġani li mhux jiklu inqas. Eh, easy tajt kollox u bil-klim tajt kollox u imma meta tkun fihom l-affarijiet u minn xiex tkun għaddejt, pereżempju jien, jgħidu lek meta jkollok il-problemi niqaf nikol, ħafna nies jgħidu meta jkollhom il-problemi fuq jiklu jien le. Jien meta jkolli problemi iktar niekol, iktar ma jkolli problemi jew iktar ma jkolli sitwazzjoni diffiċli fuq ħajti iktar niekol. U sal-lum ngħidlek l-ikel tajjeb jiena m'iniex giddieba mhix ħa naħbi, l-ikel tajjeb. Ġifieri trid tkun inti li trid tagħżel kemm se tiekol u d-dixxiplina miegħek innifsek, però kif qed ngħidlek mhix faċli. Però inti għadtli wkoll u għadtieli erġajt li inti ppreparajt ruħek għaliha. Mhux biss fiżikament, Anki Iva. mentalment. Spjegali. Jiena ħafna nies jgħidu li ma ma timmissjaħx l-ikel, jiena kont deċiża em, x'se nagħmel, kont naf illi jekk se mmur nikol mal-familja mhux ħankun nista' nikol l-istess portion, imma mbagħad tant kienet xi ħaġa li nixtieq li jisa ġiet naturali, fimt ma ħassejtnix diffiċli, jien jibatuli ħafna nies kemm li jagħmluha u kemm li jixtiequ jagħmluha. L-ewwel nett ma ngħidx għamilha jew tagħmilhiex, Qatt. Dik hija xi ħaġa li inti tiddeċiedi x'tixtieq inti, bħal kull ħaġa. Jien naf jekk trid tibdel il-kullur ta' xagħrek, jekk trid tbiddel parti. Inti, għax inti taf xi tħoss. Però min jsaqsini, ovvjament ngħidlu l-esperjenza tiegħi. Però again, mhux ta' kulħadd l-istess, għax dan bħal kull ħaġa. Jien jaf dan jogħġobni hekk u inti jaf jogħġbok mod ieħor. Jiġifieri skont il-bniedem, skont il-karattru, skont ukoll anki kif jaħsibha ġifieri jiena ma nimmissja xejn, jiena ngħid għax m'għamiltiex qabel, fhimt? Ovvjament ngħidu importanti l-parir tat-tabib. Ovvja, ovvja, u jiena kont inċempillu, kont nibatlu, kont kellimtu ħafna qabel intqajna ġifieri kien isaqsini jekk rridx insaqsih xi affarijiet.
Inti Malta mill Malta mill tajba. Iva. Ħallas ħafna iktar? Ħallas ħafna iktar, imma rrid nagħmilha Malta. Ħallas ħafna iktar.
in comparison ta' min qed jagħmilha. Eżatt, imma jiena is-sitwazzjoni tiegħi ma tippermettix li nsifer il-bot mid-dar għal ġimgħa, e ġifieri m'għandi xejn kontra barra jew Malta. E, e, is-sitwazzjoni tiegħi kienet li jiena ma stajtx inħalli l-familja warajja għal ġimgħa, iddeċidejt li nagħmilha Malta biex ir-raġel ikun jista' jlaħħaq kemm miegħi u kemm mal-familja. U f'jumej kont id-dar ġifieri u la traveling u xejn, ġifieri aħna ddeċidejna bħala familja li aħjar illi nagħmilha Malta. Issa imma
Teresa, issa, kemm inqast ġifieri s'issa? Jiena nqast kważi 35 kilos. U il-ħaqt il-dak tiegħi bħala tul u kollox edha kif suppost. Għax imbagħad ovvjament jekk tonqos ħafna mbagħad.
Mbagħad titqgħod attent li tmur over. Imma inti illum il-ġurnata minn 0 to 10 kemm iħossok aħjar?
Ħafna, I mean, ngħidlek jien minix jien minix kif naqbad ngħid mimlija bija nnifsi. M'intix qed tiftaħar.
Le, le, le, le, le. Jien nħossni tajba. Iġifiri kelli biża' kien jibda jiddu li għax is-saħħa għalek xarek, għax is-saħħa tikrih, għax issa mhux ħajkollok saħħa, daw kollha affajt li smajt u l-qaluli. Imma jien mill-wan satten nħossni b'saħħti, nħossni happy għax ngħid at least m'għandix dak il-piż li kull filgħodu rrid ngħid ħa nibda d-dieta, dik xi ħaġa li again min m'għaddiex minnha, jekk inti jien qatt ma kont nistaħba, dejjem kont ġifieri nħobb noħroġ u xorta nilbes pulit u qatt ma kont nikbi għax ħoxna qatt, ġifieri, però qatt ma kont fejn nixtieq inkun u jiena nħoss illi anki opportunitajiet tlift għax għalkemm f'wiċċek ħadd ma jgħidlek mhux ħa nagħżlek għax inti ħoxna, jiena nemmen illi meta tkun f'xi mkien iwa jkun hemm dak il-pakkett mhux komplut, jien hekk nemmen. Ġifieri ħafna mhux lesti jgħiduha di, imma jiena lesta li ngħidha għaliex f'ħajti Bullying, sorry, qatt ma affaċċjajt, imma li forsi tlift opportunitajiet, inħoss li tlift opportunitajiet minħabba l-wejt. Ħadd ma ħajdlek fuċċek, imma l-verità hija dik. Fil-fatt jiena u inti tkellimna u inti ħares lejja u għatli għatli isma' mel, għatli l-ħajja lik. Hija ħafna iktar faċli milli Mhux ħa- qatt ma ħajammetti, il-ħajja jiġifieri ta' xi ħafna- ħadd li ħafna- huwa Jienu bejni u Overweight. bejnek se nammettu bej il-ħbieb, imma ħadd ma ħajġi jgħidlek mhux ħanażlek għax ħanażel lilha għax aħjar qed tifhem, imma inti tkun taf illi mhux qed ngħid li l-ħoxni nkoroh f'ġieħ u il-bambin. maħniex qegħdin ngħidu li Le, għandek titlef imma il-piż jien- minħabba eżatt, bekk imma jiena lanqas.
nħoss illi fis-sitwazzjonijiet tiegħi jiena pereżempju em, kelli background ta' drama, kelli background ta' animation, u ovvja, u jekk jiena ħammur biex nieħu parti ta' Cinderella, mhux ħajtu li qed tifhem, għax ovvjament ma tixraqlek, ġifieri eh, mhux ħanqogħdu nduru mal-kantunieri, qed tifhem? Ġifieri dik hija r-realtà. Ħafna ma jammettu xi ma dik hija realtà. Jiena narak ukoll narak tidher ħafna konfidenti. Però ħanajda bl-Ingliż You're comfortable in your skin. Qed nara meta nara r-reels tiegħek nara ċertu imħabba kbira lejk innifsek fejn inti qed iħossok vera għandek dik di l-inner confidence li probabbli ma kienitx hemm qabel. Jien pereżempju anke nara videos l-women empowerment irid ikun hemm, imma ovvjament dejjem kont ngħid trid tilbes li jixraqlek, mhux li jiġik, mm. pereżempju, jiena jekk qabel kont nipprova nilbes malja pereżempju kienet sa tiġini, imma ma kienx sa tixraqli. Ħafna nies ma jagħmlux dik id-distinzjoni, u mbagħad ikun hemm min jgħaddi żmien b'nies iktar fil-pis, qed tifhem? Mhm. Jiena dik ma nistax għaliha, imma ovvjament ħafna mid-drabi tiġi minnek innifsek. Jiena kemm qabel u kemm issa noqgħod attenta x'nilbes għax hemm affarijiet li llum xorta ma jixirqulix. Mhm. Qed tifhem? Billi nqast fil-wejt ma jfissirx li jixraq li kollox. Dejjem ngħid ilbes li jixraqlek mhux ilbes li jiġi, qed tifhem? Ġifieri dik tittamel differenza wkoll. Kien hemm min anki fuq social media Kitibllek issa għax naqset il-ħoxnin m'għadhom mhux sbieħ. Eżatt, u jien fil-verità qatt ma ttekk. Il-fatt huwa għaliex ħafna għandhom il-perspettiva li meta tagħmel l-operation ma tikolx. Kuħat jgħidlek, indi ma tikol xej bil-fors tonqos u hekk, u jiena from time to time intella videos niekol. Mhm. Fej ovvjament qabel ma kontx intellaħom għax ma kienx hemm il-bżonn li nuri li niekol għax eh, kont kun taf li niekol. Allura issa hemm għal daw in-nies li forsi jaħsbu li jiena ma nikolx from time to time intella daw il-videos niekol. U kien hemm dil-waħda ġifieri fake fake profile għax ovvjament min irid jgħidlek xi ħaġa mhux ħażina mhux ħajgħidlek face to face, u kitbet qabel ma kienx turina x'nieklu, issa qed turina x'nieklu, ġifieri n-nies minn kullum kien jippruvaw jidħlu biex joqorsu, kimma jiena fimni, għandi oxra ħoxna u ma nagħtix każ, ġifieri. Imma eħe, jiena nipprova nagħmel għal ġid biex tipo anka per eżempju ċikkulata Nikola, imma Nikol it-tuffieħ u Nikol il-minestra u Nikol il-tiġieġ u Nikol il-ġelati, ġifieri Bħal kulħadd nikol kollox, ġifieri inti jekk illum kil ġelat ma jfissirx li ħajtek kollha tikol il-ġelati, imma n-nies dik jagħmlu ma jagħmlux paragun jgħidulek eh, rajta ħin kollu tikol il-ġelati. Qed tifhem? Inti jekk illum kellek ġurnata ħażina u infexxejt fil-junk food ma jfissirx li dejjem tikol junk food, imma n-nies diffiċli biex tfehmhom bħal kollox biex Fil-fatt imma, għax naħseb xi kultant ma nammettux li l-apparenza għandha għandha ċertu eh, toqol f'ħajjitna li inti għat li wkoll għat li issa jiena nixtieq nagħmel tamitak. Eżatt.
Ġifieri fil-ħajja ta' Teresa l-apparenza hi- hija importanti. Le, jiena ngħid, jiena nħobb il-ħajja, nħobb il-ħwejjeġ, nħobb il-makeup, nħobb il- naf. Eħe, u jien ma nidher, inħobb nidher tajjeb, jiġifieri nixtieq li nidher tajjeb, jiġifieri ma naħsibx li qed nagħmel xi ħaġa ħażina, forsi ħadd mhux kulħadd lest li jammetti, imma dan kulħadd jixtieq li jidher l-aħjar li li jista', jiġifieri mhux bi qżież jew b'esaġerazzjonijiet, bil-limitu tiegħi li nixtieq jiena, ma ma naħsibx li illum jiena naħseb li Parti mill-problemi hi li ħafna nies ma jammettux il-verità. Jiena persuna li dak li nħossu ngħidu u tkun taf fejn inti miegħi jekk ngħidlek dan mak, dan mak, ġifieri ma qgħodx indurlek miegħu. Imma sfortunatament fil-ħajja tal-lum kulħadd idur minn hemm u dur minn hawn il-verità qisha xi dnub. Teresa,
inti sibt popolarità kważi overnight. filli naf li kell għandek background mhm. ehm, fl-animation, imma f'daqqa waħda ek kulħadd jisu beda isir jaf Teresa. Kif kif bdejt? Ehm, jiena naħseb kulħadd jaf ormaj ehm, tlift il-mami tiegħi f'Ġenwari ta' 2020 Għajdli naqra fuq. U f'Marċ jisu bdiet il-Covid. Għajdli naqra fuq il-Covid. Eh, eh, eh, le, le, għalek għax jisa. Mm. U allura jiena kont għaddejja minn żmien ħażin ħafna, ovvja, għal xina l-mammi tiegħi kienet il-ħabiba, oħti, ommi, kienet. Toqgħod viċin tiegħek. Konna għodu bib ma bib, u jekk kont ħan ixxi libsa ngħin ċempilla, u jekk ħan sajja l-imqaru nċemplila, u jekk sejn il-belt nċemplila, kienet Konna close ħafna. U ovvjament meta ħallietna ħadd tisbita. U l-mamma
ma kontux edin tistennewa to a certain extent. Flej l-axħar konna qed nistennew, iva, ma mietet f'qasir żmien, mietet fi tliet xhur speċi. Sirna nafu f'Oktober u f'Ġenwari mietet. U tkun ippreparat kemm tkun ippreparat u tkun taf li kemm tkun taf li ġej għal-mewt, Qatt, ħadd mhu lest li jitlef l-ommu, qatt. Ħadd mhu lest li jitlef il-ħadd fil-verità, imma iktar u iktar l-ommok. U jiena bej il-mew tal-mami, bej ħafna situazzjoni f'daw kitlet xhur kont għadni irrid insib li l-nifsi, ovvjament. U konna ħafna ħin id-dar għax eh, bdiet il-Covid, U smajt bdi, eh, jiena dejjem persuna pozittiva, ġifiri kem l-lum u kem 10 snin ilu, ġifiri jiena dejjem ek. Dak huwa l-karattru tiegħi, ġifiri dak ma jinbidilx. Issa tkunx overweight jew tkunx underweight, il-karattru tiegħi dak kien u dak jibqa'. X'ħafna qalu li ma tinbidilx. il-karozza tiegħi. Għalfej, għax, għax, għax tlift il-pis. Eżatt.
Em, U jiena. Ma ssirx kiesħa overnight. ah. Mhux ovvja.
U just because għax inti rqiqa. Eżatt. Minn tix kiesħa Eżatt, laqqas eżatt. tgħaddi li Ġifieri, bija. in-nies jaħsbu ħadd inbidel. Il-karattru tiegħi hemm kien hemm għadu, trobbija hemm baqgħet il-valuri hemm baqgħu ġifieri. Em, Imma n-nies forsi ma nafx xi jkollhom f'moħħhom jiġifieri u jiena kelli għażla għad minn din tal-mami speċi ta' ah, Għax hawn min forsi jikbirlu naqra mhux rasu. hekk imma ma- ħadd Imma- m'għandu għalfejn jiena ngħid mis-sema l-isfel kulħadd l-istess, Eżatt. jiġifieri m'għandekx għalfejn. Em, U jiena kelli għażla għad issa jew nitkaxkar mal-kurrent u noħodha kontra Alla, noħodha kontra d-dinja, nitlef kollox u, u, u da. Qed jew minn din tal-Covid qiegħda d-dar, hemm it-tfal, hemm in-nanna, qed noħroġ xi ħaġa pożittiva, qed u nibda nitfa' daw il-videos xi ħaġa li vera nħobb, em, il-mużika u, u, u, u, u u l-bużullotti. Għat u noħroġ xi ħaġa minna, però ma ma dilix minn moħħi ġifieri li kulħadd ħajkun jaf minni Teresa, tifhem. Bdejt nitfa' kuljum dan naqra ta' video hekk sempliċi ħafna x'jiena ngħix ħajja sempliċi imma imma tiskanta kemm kont nirċievi rispons u għadni li nibdel il-burda ta' tan-nies li inti jom enerġija biex iqumu. Meta jien kont għaddejja mill-lar żmien ta' ħajti. Fil-fatt inti għad li għad lill-mewta tal-mama tiegħek jisek barra li tlift il xaħat jina impressjonajtni ħafna meta li kont tkun fl-ITU maħħa u tisma' lin-nurses. Jiena
kif qed ngħidlek għax il-mammi tiegħi kienet marida erba' snin qabel, so l-erba' snin li gawdejta għamilt minn kollox biex ma nitlef xejn. Ma kontx naf li se terġa' timra ta' ovvjament ħadd ma jkun jaf, imma kont ġaħat lesin fit-2016 u fit-2019 jiġifieri arġajt komplejt jiena nħoss li tallimt x'inhi l-ħajja Missejt il-qiegħ ovvjament bħal ħafna nies li jgħaddu mill-mard, imma jiena ddeċidejt li jien ninbidel u nagħraf x'inhuma l-valuri tal-ħajja. Jiena ma noqgħodx ninħela fuq ix-xejn, jiena l-prijorità hija s-saħħa, il-prijorità hija familja, l-affarijiet materjali jmorru jiġu. Jiena ngħid meta tmiss mal-mewt, jiena kont Inkun ħdejha, naf kif ġiet u kif kienet qabel u kont ngħid kemm aħna xejn, kemm aħna hekk ġast. U kienet in-nurses fejn kienet il-mami kienu jibda jgħidu miet it-25, miet it-10 u jien kont ngħid il-mewt tħossa, eh, ma naf, forsi ma tistax tistifem imma tanti hija xi ħaġa li tibdlek eh, li llum ma ma inbdilt ħafna, ġifieri li nieħu l-ħajja, li qomt filgħodu ngħidlu grazzi Mulej, m'iniex xi qaddisa ġifieri jew xi reliġjuża imma ngħidlu grazzi Mulej għax mhux bis-saħħa tiegħi qomt, m'għamilt xejn speċjali biex qomt. Ħafna nies ma qamux, qed tifhem? Jiena pereżempju jekk inkiser vażun ma inkiser, ġib xkupa armi.

Għal kull kura tas saqajn irrikorru għan tamrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. U fil-fatt
nafu min isegwi lil Teresa jafu kol li n-nanna id-deċidejt mhm. li ġiba tgħix miegħek. Però xi ħaġa sabiħa jiena saqsejtek meta għatlek għalfejn id-deċidejt li tiġi tgħix miegħek in-nanna? Jiena n-nanna tiegħi ila speċjali mhux issa, ila speċjali minn dejjem, ir-relazzjoni tagħna kienet dejjem inħobba daqs kemm inħobb l-ommi. Irrid ngħid, jiġifieri għext ħafna magħha, minn nanna għandha karattru u tatni trobbija parti minn mal-mami tiegħi, jiġifieri

ovvja mhux għatajdilha. Għatta prova saħtek l-ura t-tila mbat naraw. Imma jiena tajta l-kelma tijaj li sen pan uħsieba kif kienet uħsieba i. U l-mami tijaj mietet b'qalba mistriħa li tipu ħajkun hemm min uħsieba.
U naf li tagħmel ħafna sagrifiċċji għandna nanti.
Bħala familja ovvja, waħdi ma nistax. Għax niprofa nsib bilanċ bej xogħol, bej tfal, bej l-affarijiet li nħobb nagħmel, commitments fit-tul ma nħux, ovvjament għax ma nistax nkun ħafna l-bot mid-dar. Pero bħala familja niprofa nsibu bilanċ biex kemm jista' jkun nieħdu ħsieb in-nanna sa kemm il-bambini tina ċans. Tgħidli li qas tmur baħar Le, morru kollox bil-limitu, fim, ġifiri ma nħallux ħafna weħda, jinnaf, ma nagħmlu affajt li biex nibqaw dejjem jisna fl-imkien taf kifek, ma mux bħal meta tajt bat ġimaw tlaqs, le ma tistax, u il-ħajja tijak timbidel skont ċirkustanzi. U dan mux sagrifiċu li qed tagħmel int biss, Le. il-familja tiegħek Il-familja- kollha bit-tfal b'kollox. Bimħabba kbira però, aħna kollha bimħabba kbira li x- fejn l-imħabba ma jeżisti xejn. Xċuċi holiday ħdej imħabba għax min ħajħobbok bħalhom, fimt? L-affarijiet li tawna huma intu għomlhom lura, jiena hekk nemmen. Jiena l-imħabba li tatni qed qed I'm blessed li nista' ngawdiha. Tifhem? Jiena hekk noħodha. Anke l-Covid, ħafna nies kienu disprati qegħdin id-dar, aħna konna qegħdin bħala familja hemm ingawdu l-xulxin għax da żmien ma jerġa' jiġi qatt ovvja. Ġifieri.
Għandek valuri Teresa vera valuri li juru lil mama li jiena ċerta li tisimak palissa u nanna li naħseb qed eh, tismana. Żewġ nisa gbar. Gbar.
Ħajti, illi ovvjament kien hemm żmien illi jien kont sammur mal-kurrent jew forsi ma kontx daqshekk strong imma bis-saħħa tagħhom ovvjament jiena jien dak li jien illum. Ġifieri u inti qed tagħti dawn il-valuri L-itfal.
lit-tfal. Nipprova. Kemm Għax jista' inti jkun. hekk tgħid li tgħid li jien għamel, forsi mhux qed intihom l-affarijiet materjali kollha Eżatt. li jridu, però li qegħdin jgħinu lin-nanna Ekku.
Dawk va- valuri li t- f'tul ħajtek kollha em, issibhom. Ma tikbirlekx rasek, ma titkabbarx, ma tinsiex minn rabbik, em, l-imħabba, l-imħabba vera, għaliex sfortunatament l-imħabba vera ma tantx għadha teżisti, kultant intaqa' ma' nies u tibda tgħid imma jien qed niġi aċċettata minn dil-persuna qed temmen li jiena persuna tajba speċi għax tant hawn ħażen illum sfortunatament li tant ġieli ma tħossokx aċċettat mill-bniedem għax il-bniedem l-ieħor jiddeċidi li jkun tipo fake li jisek tibda tħossok inti li mintix it-tajba, ma jiena dejjem ngħid li tiddejaq xturi inti minn inti mbagħad ħadd ieħor jagħmel u qed tifhem anke lit-tfal tiegħi ngħallimhom hekk kunu intom u ħadd ieħor il-problema tkun tiegħu. Inti taf li inti qed tagħmel affarijiet tajbin u mbagħad ħaddieħor jagħmel hu. Ma tistax tinbidel biex togħġob il-ħaddieħor. Ġifieri jekk dak il-bniedem jiddeċiedi li ma jaċċettakx, il-problema hija tiegħu mhux tiegħek. Jalla hija daqshekk faċli, eh? Iebsa mmens, għax iebsa ħafna. Għax faċli. Imma jiena forsi ma tallimx qabel forsi kelli niffaċċjaha waħdi u għadni tal-lum. Imma li tfal tiegħi ma rridhomx li jkunu b'self-esteem li jiddependu minn ħaddieħor, rridhom li jkunu jemmnu fihom infushom għax meta ma temminx fik innifsek hija iktar diffiċli. Temmen fik innifsek u mbagħad speċi tipprova timxi mal-ħajja, xillum il-ħajja hija diffiċli. Illum il-ġurnata, eh, eh, Teresa, hmm. influencer. Mux hekk. Jina d-dejjaqni ħafna dik il-kelma. Jiena persuna. Personalment, vera, ma nistax għalli għaddi. Ma niddejaqx nider, eja najmlu għajk. I mean, niddeċidi li nider, tipo, mux biex nider imma, ġastax Ikun hemm. Taqsam. Eżatt, jiena. Taqsam. Eżatt, jiena ngħix ħajja kif qed ngħidlek xejn speċjali għax jiena min isegwini jaf u dejjem hekk ngħid xejn speċjali, ħafna storbju, ħafna daħ, ħafna biki, ħafna biki, meta tiġi ftħila, ħafna biki. Imma ħajja normali, ġifiri, memx xinxi li zejda, memx affarijiet ta' barra minnaw, memx affarijiet li ħadd ma jista' jagħmel. Jinnaf insajjar, e, affarijiet normali. Imma niddeċiedi li jekk forsi hemm bniedem jgħix waħdu u jiddependi minn social media jiena nagħmilu kumpanija. Inti għat li toqgħod attenta ħafna. Naħseb din hija xi ħaġa li vera laqtitni meta meta tkellimna li laqtitni ħafna li inti isek Vera għad li qbadt, xgħalt il-mobile u tkellimt, pero qatt m'għamiltha bla ħsieb. Jiena noqgħod attenta biex nipprova, nipprova, nipprova għax diffiċli ħafna. Ma nweġġa' l-ħadd. Imma diffiċli għaliex ovvjament, imma jien pereżempju ngħid il-sħabi l-influencers, il-sħabi ħbieb tiegħi normali. Per eżempju, tiddejqux issemmu l-omkom minħabba fija għax jien m'għandix ommi, anzi jiena nħobb l-ommijiet ta' sħabi. Iġifieri kultant nemmen illi aħna nkunu tu sensitive ngħid ara per eżempju qudiem Teresa ma jitkellimx fuq hekk għax ħanweġġaħa mhux hekk. Mhm. Jiena I don't overdo it speċi, jiena għandi ġiex titfal imma mhux nitkellem fuq it-tfal biss, jiena għandi kelba imma mhux nitkellem fuq il-kelba biss, jiena nitkellem fuq kollox kulħadd jaf li min huma l-membri tal-familja, insemmihom kollha meta jkun hemm bżonn, imma mhux jisni nagħmel għaġeb fuq xi ħaġa waħda jekk irid nitkellem mod sempliċi, ġifieri nipprova imma mbagħad in-nies tant jafuni kif jien li ħadd ma jieħu għalih jekk insemmi xi ħaġa bħalma jien ma nieħux għalija jekk xi ħadd isemmi l-ħadd ieħor miegħi qed tifhem. Għax imbagħad nemmen illi ma tistax toqgħod bil-pinna u bil-klamar għaliex ovvjament xi mkien Le. se toqros il xi ħadd, jiġifieri imma nieħu responsabilità illi nipprova I don't overdo it f'ċerti affarijiet. X'inhi ma l-opinjoni tiegħek fuq il-social media in ġenerali? Għax inti ovvjament you're very present Ħafna.
Jiena bħal kollox melu, f'kollox hemm it-tajb u l-ħażin, f'kollox hemm il-verità u f'kollox hemm min jaħbi. Jiena dejjem ngħid, tajdux raġel ma jafx isuq jew mara ma tafx isuq, għax ħafna nies jgħidu, hm, in-nisa ma jafux isuqu, le. Forsi Teresa ma tafx is-suq imma Mel taf is-suq, il-karattru tal-bniedem. Jiena ma ngħidx, jien naf, in-nisa kollha suppervi, in-nisa kollha rashom iebsa, hawn nisa rashom iebsa u hawn irġiel rashom iebsa, jiena dejjem nimxi by character. U jekk timxi hekk ma tistax toqgħod. Jiġifieri da bħal kollox, jien naf, bħal kollox, hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin, hemm min jiddeċiedi li jkun reali u hemm min jiddeċiedi li jkun fake, hemm min. tal kollox. Meta ngħidu meta ngħidu persuna fuq social media tiddeċidi tkun fake, naħseb l-iktar li qegħdin nippruvaw ngħidu apparti l-filters, imma erħi. Eh, iktar li rridu noqogħdu attenti forsi u di vera nixtieq ngħidha u naf li inti taqbel 100% u l-istories tiegħek jidru li għalfejn tagħmilhom l-affarijiet. Idu noqogħdu attenti għax hawn min tant jitfa u għaw influencers famużi ħafna li tant jitfaw stejjer li l-ħajja tagħhom ipinġuha perfetta. Li jiena nibża li dik il-mara tad-dar li tkun hemmhekk qed tara daw l-istories ma tkunx tista' tirrilata magħhom allura forsi taqa' iktar ħażin. Qed tifhem? Jiena nammetti, jiena ġieli nara stories ta' ċertu nies tajjeb. Eżatt, li tibda tgħid imma jien x'għamilt ħażin jew jien kif jien mhux bħalhom jew huma kif qegħdin jagħmlu. Inħossni dejjem minix qed ngħix to my fullest. Eżatt. Għax dik marret hemm, dik għamlet hekk, dik għamlet hekk. I- U kif għat U l-ħajja tagħhom ma tinbet- tkunx Eħe, tin- perfetta tinbet għax huma self-doubt, stess u- jkunu jafu li ma- imma jkunu jiddeċiedu li juru issa bih biss. Kulħadd għandu dritt li juri issa bih biss, però jiena ngħid il min isegwi at least biex ovvjament ma jifhem li l-ħajja ta' ħadd mi perfetta. Jiena dejjem hekk ngħid, il-ħajja ta' ħadd mi perfetta tajt x'tajt ħadd u kulħadd qiegħed fl-istess baħar jekk mhux illum jew għada sfortunatament kulħadd jinqalagħlu, ġifieri ejja ma noqogħdux ngħidu għax di kollox tajjeb għandha jew ma tinfluenzax ruħek tażel il-min issegwi jinek ngħid dejjem jiena minn ma joġobnix ma nsegwih xo minn joġobni nsegwih ġifieri. Għalhekk ma toġobnix il-kelma influencer. Għax vera qegħdin vera jinfluenzaw daw in-nies. Qed imma mhux dejjem fit-tajjeb. Ekku, ekku. It-tfal, inti t-tifla tiegħek eh, hija. Mini mi. Mini ju. Eh, però tamilla distinzjoni bejn bejn isma' mhux ħajtek social media.
Larissa għada speċi ta' innoċenti ġast kem jafu li qed inkellmu ħafna nies għax ovvjament anki meta noħorġu jintaqgħu ħafna nies magħna imma eh, l-istess kif qed ngħidlek aħna nifirħu biex xej speċi ta' u nafu li speċi fej għandna nkunu ġifieri aħna familja normali ħafna allura
kif qed nitkellmu fuq tfal inti dom seba' snin biex tinqabad bl-ewwel tarbija. Kif? Jiena laqattom kollox, għax jiena żew iż-żajra, jiena żew ix-20. Wow!
U kulħadd jgħid li xi żig se tiżewweġ tagħmel u xaġ landek, ġifieri dajlu għax. Għalfejn, għalfejn xaqt tiżewweġ daqshekk. L-ewwel nett jiena bdejt noħroġ ma' Filip minn du kelli 15, ġifieri. Mhm. U kellna l-post, kellna kollox lesta, lura why not speċ ta' Kont bila.
Allura jistu kulħadd l-ewwel bdejna laqtu għamilna ħal fi ħadd iżżewweġ u hekk. Imbagħad ovvjament laqatni għamilna ħata meta ħajkollok baby u meta hekk u meta hekk ġifieri għaliex ovvjament għaddew seba' snin. U jiena dejjem konna ngħidhom dawn mhux affarijiet tiegħi affarijiet tal-bambin għaliex ovvjament jiena kont tajt qalbi li ħajkolli baby ġifieri Pero again, ma konċ per eżempju najt għalla ħares, jina dejjem tal-limt li nkun flima nkun situazzjoni dejjem niprofa nitla fil-wicċ, tifhem? Mux nilaba tal-miskina u noqgħod hemm taħt. Jina aħna ek trabbejna. Allura dejjem kont ngħid hekk ma jkollix tfal, speċi ta' insib xi ħaġa oħra. Jekk ikolli tfal, speċi ta' ovvja rabbijom, imma ġifieri ma kontx nagħmel distinzjoni, jisni ma kontx inħossa ta' pis, taf kif dejjem ngħix day by day, allura. Eh, mbagħad ovvjament wara seba' snin ġiloran. B'ħafna problemi għaliex kont diabetic mader. Kont ħanajdlek taħseb li il-pis żejjed parti mill-problema li ma stajx tinqabad?

kien hemm u kien hemm. Toqol għax meta mbagħad wara seba' snin ikollok il-baby taraħ lajti u ma tistax taraħ bħal ommijiet oħra qed tisma' l-baby sikku tiegħek għadek ma rajtux għaddejt minn ċesarja full għaliex ovvjament ma setaw kienet b'emerġenza u kellhom raqduni kolni għalija għaddejtu għax ovvjament tgħaddi, imma dejjem nerġa' nipprova nitla' fil-wiċċ. Kellek miscarriage? U mbagħad kelli l-Larissa, kienet tqala li qatt attenta ħafna u bila għal biex tipo ma nagħmilx xar oħra l-isptar ħabba li kelli l-oran u mbagħad u l-Larissa kienet ma twiġġitx primiċeru hekk, ġifieri qatt ħafna brava. Imbagħad unexpected li kont kolli baby ieħor, it-tielet baby. Imma mill-bidu jisni ħassejt illi tqala ma kienieċ bħall-oħrajn, kont ma niflaħx ħafna, għajjiena ħafna. U ta' 14 weeks, 13 to 14 weeks, bdejt nħossu ġieħ kellem u l-isptar u ma sabux il-heartbeat. Ġifiri, u dik oħra u ġifiri. kull miscarriage iebes, jiġifieri kull min jitlef baby hija iebsa, hija parti minnek, kważi kważi qas il-missier ma jifhem daqs l-omm. Jifmu. Jifmu, ovvja, imma mhux daqs l-omm, għax ovvjament hija diffiċli tifspjega bil-kliem xi tħoss, għax kultant qas inti stess ma tkun taf x'inti tħoss. Imma again, u tqum u tiġġielet u tgħix. Jiena dejjem ngħid. Il-loss ma tkunx telfa tal-baby, tkun it-telfa tal- pjanijiet. U tipprova tifhem. Meta tipprova tifhem ma jirnexxilekx tipprova tifhem għax inti ġo moħħok tkun ġiġa għamilt pjan ħajkollok hekk u ħajkollok hekk. Ġifieri ovvjament inti mbagħad tiġbed il-ħabel u tajt u Għaddejt minn perjodu fej waħalt fik innifsek li tlift il-baby. Ehm, le, ma naħsibx li essa ċwaħħalt fija nnifsi qisni ma stajtx nifhem għaliex speċi ta' ehm u il-vojt li tħoss m- ġewwa ma, ma tispjegax. Tikbi għal xejn, pereżempju, nervi għal xejn, hekk qisha frustrazzjoni, ma qisha tħoss id-dinja ħadd ma qed jifhmek, mentri jkun hemm nies li għaddew minnha allura jistgħu jifhmu. Imma inti dak iż-żmien Sakemm jiena sakemm issib lilek innifsek għax anki meta jmutlek xi ħadd jibdew jgħidulek kuraġġ, kont ngħid dil-kelma għalfejn jgħiduha. Għalfejn ma kontx insib il-meaning ta' kuraġġ x'inhi. Mhm. Għax il-kuraġġ waħdek trid issibu meta tiġi ġurnata tajba li tħossok li għandek tqum fuq saqajk. Jiena dejjem ngħid il xi ħadd ħu l-ħin tiegħek meta jitlef il xi ħadd. Ma jimpurtax ikpi, ikpi, ikpi ħadd istrieħ. Ħu l-ħin tiegħek u meta jiġi l-mument inti miegħek innifsek terġa' tqum inti fuq tiegħek, qed tifhem? Inti lilek innifsek titfejjaq, ħadd ma jista' ħadd ma jista' jagħmilhom għalik dawn l-affarijiet, ġifieri inti tit.
Tant inti konxa persuna naħseb ftit mill-ħafna nies li tgħix fil-preżent. Għax bħala soċjetà aħna sirna soċjetà fejn ngħixu jew fil-passat ma ninsax, ma ninsewx xi ħaġa li ġratilna, jew dejjem fil-futur, imma inti tant int persuna li tgħix fil-preżent li anki tatu għandek.
Mhux waħda. Imma għandek waħda fej ktibt nothing lasts. Nothing lasts forever, nothing stays the same. Nothing lasts forever, nothing stays the same. Jekk inti l-lum edha tajjeb, minn xa tibqa tajjeb għal dejjem. Jekk inti edha ħażin, minn xa tibqa ħażin għal dejjem. Kull situazzjoni, kull ħaġa li taddi minna f'ħajtek, qatt ma tibqa dejjem l-istess, ġifiri. u għal-ħares, għax jek tkun fil-ħazin, tibqa dejjem fil-ħazin, jek tkun fil-tajjeb, kiku tajjeb. Ma' min jeħel. Eħe, ma' le, le, jena dejjem. Specialment fil-ħazin.
Jena dejjem najt,
tiprova, tejx. Għandek xie pjanijiet bħala Instagrammer, bħala Reel, bħala TikToker.
Pjanijiet ma' Teresa qatt ma tista' tagħmel, ġifieri jina fil-li issa, fil-li ħaġa, jina dak li jaħseb moħi dak il-ħin, ġifiri. Ma hemmx pjanijiet. Fil-ħajja qatt ma tista' tippjana x'illum hawn u għadha maħniex ġifieri le ma nħobbx nippjana. Ġej, għas il-ġurnata kważi ma nippjana għax jaf buġiħ ta' rasi u bħas ħażin jinbidillek kollox, allura ma nippjanax.
Grazzi Teresa. Grazzi inti.
Jiena ċerta li min kienet jismana sar jafek xi ftit naqr iktar, jiena sirt nafek ħafna iktar. U din il-grinta li għandek għal ħajja jiena nixtieq nżid illi nixtieq li n-nies japprezzaw il-ħajja. Dik, dak kien minn day one, għax ħafna nies ma japprezzawx kemm sabiħa l-ħajja. Kont qed tgħidli
tara stories għax xari ma ġiex eh, tajjeb. Għax għandi ponta, għax il-makeup mhux jgħat tajjeb. L-affarijiet il-veri, meta tinbidillek ħajtek tkun taf x'ġifieri, meta titlef l-affarijiet il-prezzjużi, l-affarijiet ta' dinja ma jagħmlux mod. Ħafna nies jgergu f'xi dweja illum ħammur għax-xogħol Għandek is-saħħa, għandek il-grinta, għandek sejjer għax-xogħol hija xi ħaġa li biddilt u m'għandek bżonn il ħadd biex jgħinek tbiddel, m'għandek bżonn biex ħadd biex jgħinek tilbes, li tista' tagħmel waħdek is-saħħa hija l-iktar ħaġa importanti fost kollox, ġifieri napprezzaw is-saħħa u napprezzaw il-ħajja għaliex xejn ma jiġi waħdu. Ġifieri meta jgħidlek saw, saw. Brava.
Brava, brava. U grazzi. Grazzi, grazzi li ġejt. Thank you.
U jina nishti nirringrazzja l-sponsors personali tijaj, l-Lipsi għal-ħwejjeġ, il-Jennifer, the makeup artist, il-Garrick, hair stylist, għal-xari u l-prodotti kotri l-Intercomp, għall-iPad u l-Oksona Sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġju plilkom minn